Mai rā anō, tēnā me te haka, me te kapa haka, ā, ngā waiata, ngā karakia, ā, mai rā anō, ā, wēnā āhuatanga Māori e haere ana i roto i ngā kura. Engari wētahi wā, koirā noa iho te hōtaka Māori e haere ana i roto i ngā kura. Hoki mai ki te reo ā-waha. Tae te wā mō te tuhi, aue! Taki ākina. Ko tēnei kaupapa me kī he kaupapa, he rautaki wawaotanga i runga i te āwangawanga o mō tō tātou reo. Auē! Kai te rongo mātou i ngā hē e puta mai ana. Ā, kei te haere au, ā, kei te haere au mā runga pahi. Auē, i pēhea. Ka ara nō taua kaiako e mōhio ana me pēhea te whakatika, ā, tēnā, me huri ki ngā kaiako. Whakatika mai anō i wā rātou reo, tērā pea, ka waimarie anō ngā tamariki ki te kōrero Māori i runga i te tika.
Nā, ka whānau mai te kaupapa nei.
Āe. I tuku mai a Kōka Keita te pātai, mehemea tino pīrangi au te ako i tēnei kaupapa hou, arā, te taki ākina. Āe.
Tuatahi i tango noa iho a Kōku Keita i tētahi paku rōpū, ā, nāna i whakangungu i aua tamariki ko au noa iho hei mātaki, ā, i haere hoki ki ngā akoranga ki te taha o te toenga o ngā kaiako, ā, nāna mātou i whakaako. You must have a structured reo ā-waha program in your classroom. Tekau meneti noa iho. Mā wai e whāngai te heihei? Māna e. Aha, kare anō ko Matiu? Māna e whāngai. Te heihei.
Mā koutou?
Mā wai e whāngai te heihei? Māna e whāngai.
Ko ngā pikitia kei reira, nā, ko te reo o te rerenga kōrero, koina te rerenga kōrero hei ako, Ko te kēmu kakama, me whakahikohiko tonu koe i te āhua me te wairua o te tamaiti.
I te wā i tīmata au i te mahi o te kaitakawaenga reo Māori, karangahia ko ka keita i tētahi hui mō te kaupapa nei. Pēnei te, te wairua i te kuri i, i kuhu atu au ki tēnei kaupapa. I te wā i kuhu atu au ki Ki tēnei hui, te hui tuatahi mō, mōku, mō Takiākina, kōti kē te rangahau, kōti kē te whakatauira, kōti kē te nuinga o ngā mahi. He māmā, he ngāwari ki te ako i te reo, ki te whakaako i te reo. Ā, ka whai wāhi, ka whai wāho anō hoki ngā reo ā-iwi, ngā reo ā-hapū ki roto i tēnei kaupapa taki ākina. Heke ake, ka whai hei so. Tēnei, oh, pouri ake. Piki ake, heke ake, heke iho. Kāore.
Piki ake.
Piki ake, ka whai. Maumahara tonu ki ngā hē hoki o ngā o ngā kaiako i te whakaaro pēnei ā rātou, Ā, tika wāku nei kōrero, ehara mai, hoki mai au i te whare wānanga o whea o whea o whea. Engari i rongo mātou i ngā hapa e puta mai ana mai o ā rātou waha. Nā, me pēhea e taea te āwhina i a rātou te whakatika mai i wā rātou reo? Ka taea e koe, ka taea, ka taea te tīmata mate te ako i te tōku me te ōku. Ōku, ā, ok.
So, taku, aku i te tuatahi. He whakangāwari kē atu. Na, a kona, ko toku, me te oku. Tuarua tera.
Toku kaka. Ah, ae.
Te katoa o ratou kua whakaako e au, kua eke ki nga taumata mo enei mahi reo a-waha, a kua kite hoki te painga i roto i o ratou mahi panui, tuhituhi hoki.
Ki te whakaaro au mo te tikanga o tera. Tino maea tā rātou tū ki te kōrero ki mua i ngā tangata ahakoa kei hea. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou huri noa, tēnā tātou katoa. Kia ora, kia pai.
Tēnā koutou. Nō reira, he kitenga pai tērā mō mātou ngā kaiako, ā, mō te whānau hoki. Kia kaha, kia kaha ki te kōrero Māori.